Manaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny ITV Madagasikara, Taty Hanararisoa no eto amin'ny fanolorana ary manasa anao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ho amin'ny lafiny ara-politika no ndeha ary hanombohantsika izany. Raharaha Romy Andrianarisoa. Tetika efa nomanina ny fisamborana ahy, hoy Romy Andrianarisoa, nandritra ny fivahinianany tao amin'ny TV Cinq Monde, ny sabotsy telo aogositra lasa teo. raha nitondra fanapanazavana ny tenany mikasika ny fivoahan'ny fonja sy fahafahany madiodio iraika ambin'ny folo volana taty aoriana manoloana ilay resaka kolokolo avo lenta nokasainy hatao tamin'ny mpitrandraka britanika Gemfield naha voasaringotra azy ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Fanadihadiana entiny adimaminiaina. Tetika efa nomanina ny fisamborana ahy, hoy i Romy Andrianarisoa, Nandritra ny fivanianany tao amin'ny TV Cinq Monde, ny sabotsy fahatelon'ny volana aogositra lasa teo, raha nitondra ny fanampim-panazavana ny tenany mahakasika ny fivoahan'ny fonja sy ny nahafaha-madiodio iraika ambin'ny folo volana aty aoriana. Nanoloana ilay resaka kolikoly avo lenta nokasaina atao

Etsy andaniny, nilaza ny fahavononany hatrany hiverina eto Madagasikara ny tenany, hanompo ny vahoaka sy handray anjara amin'ny fampandrosoana. Fifidianana ben'ny Tanàna. Nanambara ny filohan'ny antoko tim Marc Ravalomanana fa ny fisian'ny ben'ny Tanàna maro an'isa sy ny mpanolotsaina manerana ny Nosy no antoky ny fandrombahana fitondrana sy ahazoana fahefana eny amin'ny kaominina nandritra ny fihaonan'ireo mpikambana Ny sabotsy telo aogositra lasa teo, raha ny angom-baovao azon'ny IDV Madagasikara. Natao hampihemotra ny fanakantsakanana sy ny fandikan-dalàna ary ny fampihorohoroana ataon'ny fanjakana fa hijoro ho an'ny vahoaka ary tsy hamela azy ireo irery ny filohan'ny antoko tim. Zava-dehibe ny fiaraha-miasa, indrindra eo amin'ny solombavambahoaka sy ny biraom-panjakana, entina hanamorana ny asa sy ny adidy miandry ny rehetra. Noho izany, olo-mendrika. Azo antenaina ary azo antoka fa ho lany no atolotra ho fidiana ho ben'ny tanàna ary tokony hanana fandaharan'asa fampandrosoana. Tsy maintsy miomana sy mametraka paikady azo antoka isika hazahoana fandresena ny commune maromaro satria anisany ilaintsika sy manampy antsika amin'ny fandrobahana ny fitondrana ny fahefana, fahazahoana ny fahefana izany ben'ny tanàna maro izany sy ny mpanolotsaina. Miomana daholo isika rehetra. Tsy ho mora anefa ny asa miandry antsika satria efa hitantsika tsara ireny anatra sy hosoka ary fanamparam-pahefana nataon'ny Fitondranobe tamin'ny fifidianana solombavambahoaka. Noho izany, tsy maintsy manana ny paikadintsika isaky ny toerana misy antsika koa isika. Tsy hampihemotra antsika hoy aho aminareo ireny fanaka-tsakanana. fandikan-dalàna, fampihorohoroana, fanalana ny garde côtier aty amin'ny tanà mihitsy rehefa ilay matahotra anareo fa miaraka avy aiza. Noho izany an, tsy hamela havoaka eo irery isika ary miantso anareo fa miantso antsika rehetra hirahina isika. Halatra sy hosoka no nataon'ny fitondrana tamin'ny fifidianana solombavambahoaka ka tsy maintsy miomana sy manana paikady azo antoka isaky ny toerana misy azy ny tsirairay mba hahazoana fandresena eny anivon'ny kaominina maro isany manampy ary ilaina amin'ny fandrobahana ny fitondrana sy ahazoana fahefana ny fisian'ny ben'ny tanàna maro an'isa sy ny mpanolotsaina manerana ny Nosy ka izany indrindra no ilana ny fampahafantarana ireo vahoaka fa zava-dehibe ny fifidianana ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina noho izy ireo manana fahefana hitarika azy sy tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampandrosoana ny tanàna misy azy. Mila hamafisina noho izany ny fifidianana izay olona tokony hahavita izany asa izany. Eo ihany koa ny fananganana komity mpanohana isaky ny fokontany sy fanomanana dieny izao ireo kandidà hatolotra ho ben'ny tanàna. Ny olona mendrika manala Ho amin'ny vahoaka mahay, mahalala ary mahavita, ny fampandrosoana ny kaominina ka azo antoka fa ho lany. Izay no tsy maintsy ataontsika eo. Tsy vitan'ny antoko tokana anefa ny tolona, fa miantso ny eo anivon'ny vondrona firaisankina hirahina amin'izy ireo, entina handresena ny tolona izay mbola tsy tapitra. Eo amin'ny lafiny ara-tsosialy kosa, tolotra omen'ny Jirama, maro ireo mitaraina amin'ny tolotra aroson'ny orinasa Jirama na ny herinaratra na ny rano na ny eto an-drenivohitra noho ny fahatapatapahana matetika izay miteraka fatiantoka ho an'ny mpanjifa raha ny fanehoankevitr'ireo olona sendran'ny mpanao gasetinay Fanadihadiana entin'ny Rojo Manohy eo amin'ny rindran-tsarin'i Dadou Raharinjanto. Maro ireo mitaraina amin'ny tolotra aroson'ny orinasa Jirama na ny herinaratra na ny rano eto an-drenivohitra noho ny fahatapahana matetika izay miteraka fahatihatoka ho an'ny mpanjifa raha ny fanehoan-kevitr'ireo olona sendranay. Ny tolotra homen'ny Jirama dia tsy mety aminay mpanjifa mihitsy, tena ataoko dia tena ny tolotry ny jiro tapaka lava. ny rano ohatran'izay koa dia vao misy tany maina be koa ry tapaka avy eo dia nefany a vao omena an'izay koa hoe cinq pour cent zay dia ny ny tamin'ny facture retard zany ny facture dia dia mbola vao taxena aty aminay koa nefany a ny jiro tapaka ny facture vao miakatra ihany tena Re ny tena mety amin'io dia mba asivo fifaninanana, mba asivo hoe concurrence zany le le virement dia mba anay mpanjifa no misafidy hoe iza no mba tianay amin'io.

Vote de ie zao a isan'andro tena hoe isan'andro aloha am isan'andro a misy misy délestage foana ie misy délestage foana ny hevitro aloha raha ohatra ka hoe mifandraika amle amle kalitao anle le jiro omen-dry zareo a. dia mety. Fa raha amin'izao aloha hitako hoe misy tsy fetezany ihany ilay izy. Raha milahatra ny jirama taloha aloha izany ny jirama amin'izao dia tsy tsy ohatra ka misy problema ny jironao any an-tano na eo an-tanàna ataoko hoe fokontany misy anao ka miantso ny jirama anao hoe mba misy fahatapahana aty fa io jirama io tsy tokony hoe raha tsy ataoko hoe Treviso na Precaso. Izay aloha izao dia efa tsy vaovao akory ny armée anankiray io. Ny zavatra mahagaga amin'ilay Jirama amin'izao fotoana koa, taloha izany ny Jirama tsy tsy misy an'izany hoe ny olona no manatitra ny relevé laniny, hoe manatitra ianao izany an, dia fa taloha ny Jirama mihitsy no tonga any an.

dia tamin'ny dimy sy sasany vao niverina, dia ny amin'ny alina tamin'ny roa ambin'ny folo lalina dia any amin'ny efatra maraina any, ohatr'izay foana isan'andro isan'andro isan'andro isan'andro. Raha ny angom-baovao azo tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny orinasa Jirama mahakasika ilay fanasaziana dimy isan-jato ho an'ireo izay tara fandovana faktiora dia mbola hisy ny fiovana mahakasika izany izay andrasana amin'ity faran'ny herinandro ity. Firaisamben'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ho fanavotana ny firenena dia nisy ny adihevitra nokarakarain'ireo firaisamben'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny sabotsy fahatelo aogositra lasa teo, izay niompana tamin'ny fitadiavana vahaolana ho fanavotana ny firenena izay efa tena latsaka an-katerena. Tanjona ny hitadiavana vahaolana sy lalana hanavotana ny firenena malagasy avy amin'ireo ankolafy maro sy ireo hery velona rehetra Fanadihadiana, eto ny Madinah Jani, eo amin'ny rindran-tsarin'i Tado Raharinjanto. Ny fiverenana sy ny fanajana ny soatoavina maha Malagasy ihany no antoka hampandroso sy hanavotana ny firenena izay efa tena tafalatsaka eo amin'ny ziogan'ny firenena vahiny sy ny franc-maçonnerie nanomboka nahazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantena sarontsarony ny enina amby roapolo jona taona enimpolo sy sivinjato sy arivo, raha hanambara ny firaisamben'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tsy hijanona ireo tolona, raha tsy tanteraka ny fanavontana ny firenena ary manome toky ny vahoaka malagasy izy ireo. Nantsoina ny ray aman-dreny ara-drazana, ray aman-dreny ara-politika, ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-panabeazana misy eto amin'ny firenena. Andao hifampidinika isika fa ho entina hitadiavana fomba ho entina manavotra an'ity firenena ity. Izay izany no tena tanjony. Dia niantsoana an'ireo tanora, zanaka na lahy na vavy, hmm, ho hoentina manavotra an'izao tanindrazantsika izao amin'ny lalana sarotra iainan'ity firenena ity. Manome toky anareo vahoaka malagasy izahay mpiray tanindrazana. sy nareo ray aman-dreny rehetra na eto an-toerana na any ivelany na aiza na aiza fa ity tsy hijanona raha tsy tanteraka ny fanavotana ny Madagasikara. Samy manana an'izany nety fa nisy teo aloha ekenay izany izany. Efa be dia be ny natao ekenay izany. Fa kosa niraviravy tanana ny ray aman-dreny. Fa ny sotoavintsika ny ray aman-dreny no lohan'ny fianakaviana. dia tsy maintsy manana adidy sy andraikitra ny ray aman-dreny fa isika rehetra reto hatramin'izay ny ray aman-dreny navelantsika ka ny olona roapolo taona sivy amby folo taona raha fa omena fahefana dia iny natao ray aman-dreny hadinontsika le fomba maha malagasy atsika Ka izay le tena tenena hoe hiverina amany fomba maha malagasy antsika tsika, manaja an'izay zo sotoavintsika izay de mandeha io. Vahaolana no ilaina amin'izao fotoana izao, hoy hatrany ny nambaran'ny mpitondra tenin'ny firaisambe ny ray aman-dreny sy ny zanaka, fa tsy fisamborana ireo tsy manan-tsiny, izay tsy nitondra makaiza ho an'ny firenena. Fisamborana? Nitondra ino ho antsika ilay fisamborana hatramin'izay? Ohatran'ilay fanontaniana teo hoe, Nitondra ino ho antsika ilay résolution hatramin'izay? Ary nitondra ino ho antsika koa ny fisamborana hatramin'izay? Mbola hanohy an'izany ve tsika? Ny, ny ilaina anie izao ny vahaolana e! Vahaolana ve ny fisamborana? Za kosa tsy mieritreritra hoe hisy fisamborana na ho vahaolana ilay fisamborana. Tsy hitondra vahaolana izany fisamborana izany. Fa tsika mitady vahaolana. Hoe inona ny vahaolana? Ho entintsika manavotra an'ilay firenena. Olobe manerana ny lafivalon'ny Nosy sy olona ambony maro samihafa no tonga nanatrika ity fihaonana ity. Entina mamarana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ny maresaka iraisam-pirenena any amin'ny Royaume Uni. Deux Angleterres face à face à Middlesbrough.

Le gouvernement a renforcé la protection policière des mosquées, de nombreuses personnes ont été arretées dans tout le pays. Izay izay ary tompokolahy sy tompokovavy no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.